Tēnā koutou tamariki mā. Nau mai haere mai ki te pānuitanga o te paerangi. Ko te pukapuka e kōrerotia nei, ko te pakanga o ngā atua i te paerangi. Tēnā, kia timata mai tātou. Kei tēnā iwi Kei tēnā iwi āna ake kōrero mō te pakanga o ngā atua i te paerangi. Ko ēnei o ngā kōrero i kapohia mai i ētahi wāhanga o ngā kōrero waihotanga iho a Mātorohanga me Nēpia Pōhūhū. Ko ētahi, he pitopito kōrero waihotanga iho nō te whare wānanga, o Hokianga. Mai i te wehenga o Ranginui rāua ko Papatuanuku, ka mau te riri i waenganui i a rāua tamariki. Ko ngā mea kīhai i whakaae, kia wehea o rātou mātua, ka aro te riri ki a Tāne Mahuta, ki a Tāwhiri Mātea, me Tūmatauenga mā, mō tā rātou poka noa rā, Ki te wewete i tō rātou matua me tō rātou whaea. Mai i taua wā i hua ai te riri i waenga i a tātou i te uri tangata. He mea kino te riri inā mau roa i waenga i te whānau. He riri he uaua te tuku, koirā e pakanga tonu nei i te rangi, i te whenua me te tai moana. Heoi anō, ka au ki ngā whakaaro o Whiro me ōna kaitautoko. He take te wehenga hei tohenga i te riri. Koirā te pakanga nui i te paerangi. Ahakoa i hea te pakanga, ka hua ōna ringa kaha i te paerangi. Ko Whiro rāua ko Tūmatauenga ērā. Ko tō rāua nguha me tō rāua māia te kitea i te mura o te ahi, me te kore o tētahi e tuku, e tuohu rānei. Ka tīkina e Tūmatauenga tētahi tao rākau motuhake. Ko tōna ingoa ko Te Ake Rautangi. He taiaha, e whā ngā karu kia āhei ai tana kite i ngā mea katoa, ahakoa ahu mai, ahu i hea. Kapi katoa I te tauira whakairo tōna āhua. He mea hanga kia ngū tana kokoti i te hau. Hei pare i te ākinga a te hoariri. Hei pākaru hoki i te upoko i tētahi atu wāhi rānei o te tinana. Ka rere te hua o te whawhai ki tētahi. Ka hoki ake anō ki tētahi. Nā wai rā, ka kite atu kua huri te tai ki a Tūmatauenga. Engari, nā te tautoko a ētahi atu i eke ai. Ka hua mai ko Tūmatakākā hei tino tuarā mō Tūmatauenga. I waenga i a rāua, ka karawhiua ngā tai whakaeke o te riri. Mai i tawhiti ko Tūpai, ko Tūmatahuki me Tūkapua nā roto I te takutaku i ngā karakia tawhito, ka whiua ngā ahi tapu o te rangi ki runga i a Whiro te tipua me āna ope taua. Ahakoa ko Ruaumoko tērā te rū ana i te whenua mai i raro, he aha te aha, Ka riro tonu te rā i a Tūmatauenga me āna ika. I te mutunga o te pakanga ko Tūmatauenga i toa, ā, ka hinga te tira a Whiro Te Tipua. Ka tū mai a Tū hei atua mō te tangata. Hei atua, tauā. Ko tā te ope tauā. He tū whakamarumaru mō te kāinga. Ko te wehenga o ngā whare wānanga i tīmata mai i reira, i te pakanga a ngā atua. Ko tā te whare āhuru, he whakaora. Ko tā te whare maire, he mākutu. Ko tā te wharekura, he wānanga i te ira tangata. Ko tā te whare tūtaua, He toko i ngā mahi o te riri. Ka rere a Whiro ki Rarohenga ki reira whakamau tonu ai i tana riri, mā te tuku mai, mai i ngā mate urutā ki runga i te uri tangata, tae noa mai ki ēnei rā. He maha ngā ingoa mō Tūmatauenga, he maha rawa Mō te rārangi i konei, ko Tūkāriri, ko Tūkānguha, ko Tū whakaputaina ki te wheiao ki te ao mārama, ētahi o āna ingoa. I te mutunga iho, ka wehea a Ranginui rāua ko Papatūānuku e Tāne Mahuta. Ko ia te kaitoko i te rangi i runga ake i a tātou nei. Ka wehea mai ngā whare hei nohoanga mō te riri, mō te wānanga, mō te mākutu, mō te tū whakamarumaru. Ko ērā whare katoa e mau tonu nei, tū te ao, tū te pō. a, a, a, ma, ma, ma, ma, matoa māu. Kei, kei te pērangi au, a, tāpikitia. Ā, āe, mehemea kei te pērangi koutou ki te mahi tāpikitia, kei reira hoki, a, ki taku whārangi, ētahi kiriata hei whai mā koutou kia ako ki te tāpikitia i te reo Māori.

Rapua i te paerangi, arā, ka kite koutou i ētahi kiriata ki te tāpikitia, tino pai, tino pai e Matua Mau. Kia ora!